Dewletên Ereb a ji dema Pêxember eleyhî selatu we selam û eshabiya vir de bi piranî xizmet ji mirovatî re nekirine. Miletê Ereb ji îqtidarê Ereban xêr û xweşî nedîtine, zulm û zordarî û qetlîam dîtine. Ereba, îqtîdarê Ereba bi Qudsê re xiyanet kirin, teslîmê Xaçperesa kirin, bi tu awayî ber xwe nedan, ji Libye bigire heta Lubnanê, tevê Misir û Quds û Filistîn û Lubnan ke destê Xaçperestan, Ereba tu tiştekî nekir. Bi heftê hezar, heştê hezar însan hat kuştinê, ji Mislimanan jin û zor hat kuştinê, tecawizê erz û namûsê wan kir, Ereba qet ber xwe neda. Şêr û pilingekî mîna Selaheddînê Eyûbî ji axa Kurdistanê rabû, ji Ereb û Kurd û Tirkan ordikî Îslamê çêkir, xaçperest ji nava rojhilata navîn derxist, Ew eskerê ku ferman dabû ku heftê hezar însanê bikuje, mûsliman kuştin, ew ser fermandarana tevkuştin ne bi ceza da, eskerê ji rêzê jî kirin gemiyê wan, xwarin û vexwarina wan dan goh û aîdê vera nene, her cem dê û bavê xwe em we nakujin, hûn bi zulm û zordarî anî hatinin û ava jî ala we yî, bayraqa we yî, aîdê vera nene, bigirin herin welatê xwe. Îro jî dîsa ereba Qudis firotin, xiyanet pê re kirin, vê ca bi em bê xaçperest û siyonîst bi hev re vê karê dikin. Dewletê ereba temamê xizmeta qereqolê ji Îngilîz û Amerîka û Îsraîl re dibînin. Ev dewletê ereba yê anihenan tev kolê modern in, Ji xeynî ereba xizmetê ji embê Amerîka û Îngiliz û Îsraîl re dike, ereb tenê wek kole dixebitîne. Îbnû Xeldûn dibêje, Ereb bi pir jinaniyê bawer dike. Herêk sêçar jinê wan in. Behsa çûyina cinetê dike, behsa ketina cinetê dike, behsa nîametê cinetê dike. Lê ji bo ku biçe cinetê, Rojekî feqîrekî belengazekî ne li ser sifra xwe non nadê. Eva ji bo temamê ereba derban la û ema bi pirranî wisa ye. Îro Filistîn kerîkî non tasek a viva du mehe nar nake navê însan ji birçiya ta digirin em bê ji tiya dimirin ji birçiya ta digirin derman tune gê ji perîşan bûn. Qiralê Siûdê Mihemedê Korê Selman Mihemedê Korê Ebû Cehel Tornê Ebû Cehel şeş milyar riyal dişîne Amerîka ji bo şewata li Kalîforniya derke li ku derket Xwedê giravê ez fîdyê rojiya meha Remezanê ku rojekê bi şaşî xwarin e ê Siûdiya didim Mihemedê kurê Zeyd Neviyê Ubeyo Binî Xelef, Pênc hezar eskerê Îsraîlê ku li Xezzeyê qetlîam kirî, birîndar bûne, seqet bûne, wan li otelê Dubay bi cî dike, temamê xerc û mesrefa wan Mihemedê kurê Zeyd, Mirojabê Mihemed ne, Neviyê Ubeyo Binî Xelf ew mel'ûna didan. Wê ev zilma dîsa dawî bibe, wê dîsa qehremanekî derbikeve, wê dîsa embê zilamekî derbikev, wê pêyakî bi şan û şeref derbikeve, dawî li vê vê zilmê bîniwer e. Tirk Qudsê Filistînê îstismar dike. Îran jî îstismar dike. Ê tenê ku îstismar nake Kurd in. Dê dîsa qehremanî wêrekî ji Kurdan derkeve, dê dîsa dawî li vê zulm û zordariyê bînî were. Qet mereqa neke, zulm dewam nake, hela zulma misilmanê bêhavilê bêîman qet qet dewam nake, dê ev petrola wan a zêrê reş dê dawî lê were û dê wê ji berşa dîsa bibe mîna dikeve dewra divê taş devrî divê ya dê dîsa bibe bi qurbana em bivê Bi hewce hewce darîya wan bi xurme û bi şîrî deva bimîne ê ereban.